Башлык мы? Әссәләмә галәйкүм, җәмәгат! Сәлам, дуслар!
Эй, елмайлылары шуның инде. Матур елмаясың. Синең кәефең бик яхшы ахыры бүген, Роберт. Әй, син бозмасаң? Мин бозырга тырышырмын. Яңалыклар белән әлбәттә. Ә бәлкем киресенчә кәефне күтәрер генә. Киттек, башлыйбыз. Оп, оп. Беренче яңалык синнән. Хатын-кыз бәхете һәм Бәллүр савыт ише хитларының башкаручысы Дилә Нигматуллина кабат кияүгә чыкты. Ну, беләбез.
Әйе, Марат белән аерылгач, җырлаудан да туктады бит ул. Им ну, һәрхәлдә минем күргәнем юк аны. Ул хәзер э, ЗОЖ белән генә шөгыльләнә, спорт белән. Марат белән аерылдылар. Һәм ниндидер марафонын да башлап җибәргән дип ишеттем. Сәламәт яшәү марафоны, әйме? Гимаевада да бар ул андый бер. Нигматуллинада да бар һәм Уразовада да да бар. Да да да да да. Тум пам. Да да да да. Ну без нәрсә әйтик инде? Диләгә гаилә бәхете теләп калабыз. Э, э, аның җырында э, хатын кыз бәхете. Әйме? Нәкъ шулай. Кирәк түгел алтын көмеш, кирәкми тәхете дә.

Карны үзләренә чистартырга кушкан һәм моның өчен һәркемгә, билгеле инде кар чистарткан кешегә, 1000 сумга кадәр акча түләргә дә вәгъдә бирә хакимият. 1000 сумга кадәр. Бәлки ул 50 сумнан башланыр, бәлки 500 сум бирерләр. Һәм тагын иң зур сорау, Күпме чистартырга кирәк булачак икән шул 1000 сумны алыр өчен. Менә Роберт әйт әле, син үзең торган йорт ишек алдын кардан чистартырга риза булыр идең? Акчагамы?
Әлбәттә, риза булыр идем. Мисал өчен 100 сумга.
Көн саен 100 сумга вакыт буенча күп эшлисе бар анда. Анысын белмим менә.
Ике көрәк караласы булырмы әллә инде? Өч төрле ишек алдын чистартырга кирәк булырмы? Юк, әгәр дә инде сорасалар, әгәр дә сорасалар инде чыннан да э, безнең коммуналь хуҗалыклар э, менә ярдәм итегез дип әйме? Әлбәттә, бушлай ярдәм итәбез. Без бит үз подъездыбызның патриотлары. Роберт, син подъезд, патри... подъезд патриотлары. ПП. Әйтеп бетерим инде, ПП. Әгәр безнең узган тапшыруда Э, алтын яңгыр турында яңалык булса хәтерләйсеңме бүгін міне акча яңгыр турында яңалык бар так әйе калифорнияда ялгышмасам сан диего шәһәрендә инкассатор машинасыннан прям юлга долларлар құйыла башлай меңләгән доллар құйыла башлый сен күз алдыңа китерә аласыңмы китерә алам моны күреп халявщиклар
машиналарын туктатып акча җыя башлыйлар Прикинь. Прикинь, нишәмә кеше әйме э, меңләгән доллар җыеп кача алган. Ә син беләсеңме, бу яңалыкның бит әле күңелсез генә бер ягы да бар. Бар монда, әйе. Әлбәттә, полиция хезмәткәрләре моны игътибарсыз калдырмады. Кайберләүләрен, кайберәүләрен шунда ук тоткарлаганнар. Ә калганнарын э, видеоязмалар буенча эзлиләр. Әле команда. Андагы андагы бәхетле сине чырайларны күрсәң, андагы елмаюларны күрсәң. Нишләп Рәсәйдә түгелсең бу? Берәр э, Казан Арча трассасында. Ә менә беләсеңме, бер соравым бар сиңа. Менә син барасың ди юлдан, әйме? Әйе. Каршыңда, каршыңда. Кинәт кенә бер капчы, ә, акча капчыгы ятуын күреп аласың. Акча капчыгы? Ә, не, доллармы, евромы анда, или безнең акчалармы? Ансы мөһим түгел, нәрсә булса да, син менә аны алыр идеңме? Бер капчыкмы?
Әйе.
Әлбәттә, алыр идем һәм соңыннан подъезд төбендәге карны чистартмас идем. Гүзәл, гүзәл. Әлбәттә, алыр идем. Э, син алыр...
алмас идем, юк. Э, нәрсәгә, менә сөйлә шуны. Беләсеңме, бер бәхетсезе бит инде аны шулай төшереп калдырган, мискен. Ну, сине бәхетле ясады бит. Юк, миңа кеше акчасы кирәк, мин мин ничектер менә. Юк, кайм- Мондый нәрсәдән мин чынлап та куркам. Менә Юк, мин кайм хәзер беләсең. теге э, тамашачылар каршында нидер үземне яхшы яктан күрсәтергә тырышуым түгел бу. Ләкин чынлап та мин менә кеше әйберсенә кагылырга куркам. Ә чынлыкта ише шулай килеп чыкты да. Бу бетерәм ди бит. Бетерәм ди.
Роберт, син безнең өстә
Усраклар йөрейме? Кемнәр йөри икән? Усраклар. Ә минемчә анда ниндер зоопарк урнашкан. Соң аларны бәлки Кура, кура, кура! Кура, ишеттеңме, ә?
Бер көнне янәшәдә генә агучы елганың Сыра елгасы икәнен ачыклаганнар. Юк, чынлап та шулай. Син нигә Давай, давай, давай. Чынлап та Миңа кызык булып китте, кызыксындырдың. Димәк, бу утрауда яшәүчеләр үзләренең елгасының Сыра елгасы булуын ачыклаганнар. Моның өчен хәтта тикшерү дә үткәргәннәр. Тикшерүчеләр килгән, экспертиза ясаган һәм чынлап та елгада гадәти генә су түгел, ә спирт катыш су агуын ачыклаганнар.
Димәк, көндез светлые, төнлә, төнлә темный бархатный. Юк, чынлап, бу бернинди дә э, көннең кайсы вакытына э, бәйле түгел икән. Соңрак ачыкланганча, шул э, елга янында урнашкан Сыра заводының Торбалары тишелгән икән. Андагы спирт елгага агып төшкән ди. Агып чыккан. Син моңа ышанасыңмы, юкмы? Ну, әлбәттә ышанам. Бу синең яңалыкларга һәммәсенә дә ышанам мин. Әйтәм ич, көндез алар икән светлые, гавайское. А ночью бархатный, темный и темный. Син менә шундый утрауга, юлга барырга теләр идеңме? Әлбәттә теләм.
Син бу яңалыкны беләсең нәрсә? Син бу яңалыкны э, бу яңалыкны син яңалык кебек укымадың. Син бу яңалыкны әкият әкият кебек сөйләдең. Гавайи тирәләрендә утрауда. Соң әкият бит инде. Әйе, әйе.
Уртасында елга ага. Гади елга түгел. Елгада бер мигдар, бер процент дәрәҗәсендә спирт табыр өчен, ул елгага күпме спирт агызырга кирәк соң? Әйтмә дә, әйтмә дә.
Юк, бу миннән гел көлеп утыра. Юк.
Чаллыда яшәүче һәрбер безгә дә таныш булган Агина Алтынбаеваны хастаханәгә психотрия тикшерүенә җибәргәннәр, ягъни экспертизага.

Юк, гафу үтенмибез инде, кирәкми сәле пакет. Без бит аны кадәр нәрсә? Без нәрсә аның? Юк, без курыкмыйбыз. Без нәрсә аның артына типтек мәллә? Әллә Без әшәке сүз дә әйтмәдек. Шәшен тарттык мәллә?
Без аның нәрсә нәрсә эшләдек? Юк, менә ну нинди халык менә? Син гомумән менә бу хатын кыз турында нәрсәләр уйлыйсың? Син аның маҗараларын Хаммасын да беләсең бит инде. Ул бит инде Татарстанга, Татарстанга гына түгел, Россиягә, Россиягә танылган бит инде. Робби, беләсеңме, мин бу хатын-кыз турында хәтта уйларга да куркам. Ә син нәрсә уйлыйсың? Ну, син бик курыкмыйсың? Мин бу куркудан түгел, бу мәгънәсезлек ул эшләгән. Бу бары тик игътибар җитми һәм хайплана. Кайчан да булса моның ахыры җитәчәк. Ангина, ангина. Карале, минем тамагым авырта. Алай була, ангина түгелме? Ә, ул ягы. Нәрсә сөйләгәнен үзем настройка, настройка бара. Аңлыйсың? А, Казан сөйли. Баш калабыз Казанда, унбиш сәгать 05 минут. Онытмадыгызмы? Казан сөйли.
Миңа кошын сөйләргә ярыячак инде. Татарстанның баш каласы Казан сөйли. Булдымы?
Булды. Роберт, без

Россиянеке
Менә кемне сайларбыз икән без? Юк, син андый... Нәтиҗәдә кем җиңеп чыгар икән? Синең менә берәр нинди фаразларың бармы? Фикерең белән бүлеш әле. Медведевтер.
Медведев җиңә дип уйлыйсың, әйме? Ә кем? Юк, мин белмим, мин... О, аңа Зюганов.
Бәлки Зюганов та җиңеп куярга мөмкин, әмма дә ләкин Америка Кушма Штатларының конгрессы. Әйе.
Беләм бу яңалыкны, әй, ишеткәнем бар. Беләсеңме, Әй, нинди ишеткән- резолюция чыгарган? Әйе. Әгәр дә 2024 елда кабат Путин җиңеп чыга икән, алар бу президентны һич танымаячаклар, ди. Кабул итмәячәк Менә, алар.
әйе, әйе.
Бу э, сайлауларның нәтиҗәләре белән алар килешмәячәкләр. Ну, Син нәрсә дип уйлыйсың? Бу, әлбәттә, ниндидер төгәл закон форматында булмаячак. Бу, теге русча итеп әйтсәк, рекомендательный характерда булачак әлеге резолюция. Менә шулай. Шулай тәкъдим ителер генә шундый резолюция. Әлбәттә, шулай тәкъдим ителә.
Син менә бу тәкъдимгә фикерең нинди синең? Ну,
ну, димәк, Әгәр дә хәзер бездә президент булмаса Путин, димәк, Алла бирсә, АКШта президент булыр. Путин. Путин, әйе. Әгәр дә Путин беләсеңме нәрсә диш? Әгәр дә мине монда кабул итмәсәгез, мин тегендә президент булачакмын, сездә. Һәм ул да ул да шулай дияшәк. Һәм көтегез. Әйе, һәм мин Россия президентын кабул итмәячәкмен, Путин әйтәчәк. Менә шулай.
Дуслар. Бу яңалыкны калдырсак кына ярый инде.
Роберт, без безнең бит әле хәзер оператордан да яңалык э, килеп ирешәчәк. Әйе хәм. Ләкин аңа кадәр әйдә менә сөйләшик әле син менә монда кулларыңны э, э, как будет кулланып? Йодрыкларыңны. Йодрыкларыңны булга утырасың. Әйдә әле менә син беләбез инде, күпләребез белә. Син бокска йөрисең. О, мондый яңалык менә. Әлбәттә, бокска йөрим, җәмәгать һәм сан сан. Менә әйт әле.
Менә сез бит инде еш кына теге бергә бер каршы теге берәр рингта сугышабыз. Рингта сугышасыз. Әйе.
Менә син Әгәр дә шундый мөмкинлек булса. Ну, көз. Әйдәгез алыйк, әйдә алыйк әле менә мәсәлән татар эстрадасын. Әйе. Татар эстрадасындагы кайсы артистны Үзең каршыңа рингка чакырыр идем. Ә, бу бит хәй модны бит инде, трендта бит инде һәм ул сугышлар. Мин татар эстрадасының кайсы вәкиле беләме? Әйе. Теләсә кайсысы белән. Тукта инде, теләсә кайсы түгел инде, ир-атлар арасыннан дип сөйләшик. Ну, мин теләсә кайсысы белән сугышыр идем. Рингта инде. Так, мәсәлән.
Бокс кагыйдәләре буенча. Әйдә, былай итәбез хәзер. Ну, кемне, кемне тәкъдим итә аласың, давай. Ришат Төхватуллин. Сан-сан йокларга! Алга таба. Кем бар әле безнең шундый көчлерәк, гайрәтлерәк? Мәсәлән, Булат Нигматуллин. Булат Нигматуллин укряша генә белә. Мин бокс буенча бара. Просто монда уже рапаташ. Булат абый йокларга. Ә менә туктап тор әле. Ә теге Дебер Шатрның җырчысы кем әле? Әсхәтме? Әсхәт Ул бит әйләнә алмый. Мин пока арттан йөгерим, ул пока Ничек инде әйләнмәсен, Мин сиңа- ул бит инде шундый көчле. Менә, менә, кара күрсәтә.
Менә, ай, былай, пока ул, кара, пока ул әйләнә, мин уже саң, таң, таң, таң, саң, таң, саң, саң. Йокларга. Ә син нишләп әле һәрберсен дә бәреп атарыйм дип уйлыйсың соң? Бәлки алар сине бәреп атырлар. Мин үз-үземә бигрәк каты ышанам икән, Гүзәл. Мин шундый. Ә бәлки алар Русча сиңа караганда да көчлерәктер, мәсәлән. Алар бит бокс белән шөгыльләнмәде. Булса соң, ә бәлки алар кунг-фу белән шөгыльләнәләрдер. Ну, мин әйтәм, бокс кагыйдәләре буенча дим. Бокс кагыйдәләре буенча рингта. Син бит аны үзең тәкъдим иттең. Ә, ну, ярый алайса.
Гүзәл, ну давай. Сиңа да шундый провокацион сорау, пока безнең. Менә әгәр дә хатын кызлар арасында шулай сугыш сугыш оештырсалар, шундый бой дип әйтик инде, әйме? Син Кайсысы белән сугышыр? Монда ММА, ММА кагыйдәләре буенча. ММА. UFC дип. Әйтеп, менә UFC-ны караган бар. Син беләсеңме? Син миңа әллә инде аббревиатуралар әйтә аласың. Мин алар турында гомумән берни белмим. Беренчедән, икенчедән мин сугыша да белмим. Ярый, ярый, алай түгел.
UFC ММА кагыйдәләре буенча түгел, ә БДСМ кагыйдәләре буенча сугышырыймы?

Астына төшкән. Нишләгән?
Астына төшкән. Җимергән. Менә шуңа күрә әйтәм бит, э, метаболизм белән э, нине бутамагыз. Метеорит.
Әлбәттә. Ә юк, ә бу нәрсә булган икән соң чынлыкта? Метеорит төшкән диләр бит. Э, бер нинди зыяны килмәде ди җир шарына шулаймы әйе килмәячәк тә тагын берничә дистә ә син менә мәсәлән аның яктылыгын күрдеңме юк мин бары тик видеодан гына күрдем ну прикольно күренә прикольно күренеш монда менә күрсәм монда күрсәм прикинь смотри дидем А, кара безнең камулящиклар лампаны алыштыра. Я кемдер әйтә, Элвин Грей килде дип.

Элвин.
Һәм менә э, шундый хәләл... Әллә шун- нинди яңалыклар беләсең син, Роберт. Валлахи, ян- Янаулда э, ни дип инде концертта, концерт вакытында теге җибәргән диләр. Һәм шуннан соң, шуннан соң айнамыйча йөри ди. И, Ничек шул- уйнамасын инде аннан соң өйләнде ич инде Ну ул. шуңа күрә өйләнде бит инде. Айнамыйча.
Роберт, Әйе. хәзер сиңа Агина гына түгел. Элвин Грей дә язачак. Элвин, брат, ну шулай бит инде.
Сигез. Тугыз.
Ун. Мулла кигән иске тун. Иске тунның бәясе йөздә илле ике сум. Мин синең телефон номерыңны әйтмәкче. Ә мин...
Ә мин нәрсә әйттем? Мин как раз таки үз телефон номерымны әйттем дә бит инде. Йөздә илле ике сум салып куйгыз әле.